mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa tshi kha ḓivha madekwana vhuḓi kha pelran news wo tevhela news u kilikotse reports na mpho felicia moda u sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o toṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha bembe ri vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Tshavhani khathihi na Thulamela. Ri khou thoma ngo lavhelesa fhungo ḽine ḽa khou ita ṱhoho dza mafhungo hune ḽi khou kwama tshiṱitshi tsha mapholisa tsha Malamulele hune vho swikela hune vha fara muhumbulelwa wa miṅwaha ya furarunthihi a no khou ṱumanyiwa na bulayo Muhumbulelwa uyo wa miṅwaha ya furarunthihi u khou vhodzwa mulandu wa u vhulaya mukomana wawe nga murahu ha musi ho vha na phambano vhukatini ha avho vhavhili. Khamusi ri tshi nga lavhelesa tshiwo itsho, ndi tshiwo tsha bulayo tsho iteaho nga Ḽavhuraru. Itshi tshiwo ndi tshine tsho itea ngei muvhunduni wa Tshigamani, masipalani wa Collins Shavhani. Hu khou pfala u pfi munna wa miṅwaha ya furaruṱhanu Ho mbo ḓi vha na khanedzano khulu vhukuma vhukatini hawe na murathu wawe muṱuku we a fhedzisela a tshi khou mu ṱhavha nga tshihali tshi sa ḓivhei. Zwo ralo, khaladzi dzavho mbili vho lingedza u vha fhandekanya, fhedziha zwo balana zwenezwo. Zwino muhumbulelwa o ḓo farwa ngei muvhunduni wa Mphambo nga murahu ha musi miraḓo ya tshitshavha yo ḓivhadza mapholisa uri uyu muthu o dzumbama nga gai. Zwino muhumbulelwa u khou lavhelela u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Malamulele nga Musumbuluwo wa ḽa fumbili ṱahe Nyendavhusiku gidi mbili fumbili ṱhanu, hune u ḓo vha tshi khou sedzana na mulandu wa u vhulaya. Zwinzhi kha ri pfe musi muambelo wa mapholisa fhano vunḓuni ḽa Limpopo, Vho Colonel Malisela Ledwaba vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.

Vhothilivhali ni malamangwa vhane vha ḓivha vhukuma nga dzina ḽa vhopiṱi ḽine vha tamba khaḽo kha matangwa a Tshivenḓa o yongo fhambana hune vha ḓivho nga nnyi na nnyi ri tshi khou lavhelesa fhano kha ḽa Venḓa hune vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Ṱhohoyanḓou hune vho vha vha tshi khou livhana na milandu yo tshipa yo vhalaho hune muthihi hone u kwamana na ṅwana wa miṅwaha ya fumiraru ane a kha ḓi tou vha muṱuku vhukuma ri tshi lavhelesa mulandu uyu ndo une wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa ṱhanu luhuhi gidi mbili fumbili rathu vha tshi kha ḓivha nga ngomu tshiṱokisini hune mapholisa vha khou bvela phanḓa na u ita ṱhoḓuluso dza uyu mulandu ndi hone u guma news kwilikoto reports belran news i tshi khou re kha vhone i khou vha tamela mashudu mavhuya uri vha dzhene ṅwaha muswa nga vhuronwane khathihi na nga vhuṱhogomeli a thi ri kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhinga tshiḓaho